Василий Ушницкай-Сэки хорсун куобах остуоруйатыттан Тыы иһинээҕи ырааһыйа куобахчаан ытыы-ытыы киирэн кэлэр «Мин куобах диэн кыылчааммын, кыра куттас муҥнаахпын, миигин бары куттууллар Тутан сиэри сордууллар: «Ыы-ый, миэхэ туһах иитэллэр, миигин ыттар ирдииллэр, сохсоннон да бултууллар, сааннан эмиэ ыталлар, ыы-ый, ханна баран саһабын, хайдах тыыннаах хаалабын, аһымматтара дьаһын, арай тыабар саһабын» Ытыы-ытыы тахсар, булчут киирэр Куобах-куобах оҕотун кучумачы гыныаҕым, бороҥ-бороҥ да буоллар, бордук сиибин аһыыбын, һа-һа-һа-һа сааннан ытаммын тос гыннаран ылабын, һа-һа-һа-һа олус-олус сылайдым Сыта түһэн лыым дуу, эбин скобах туһунан эриэккэстүүлү түһүөххэ сытар да мунна хаһыҥыраабытынан барар. Куобахчаан киирэн кэлэр: «Хайалара бу манна хаһыҥырыы сытарый?» чугаһыыр. «Быраконьер баҕайы илэ бэйэтинэн бу сытар дии, бэйикэй, дьэ кинини бэйэтин кэһэтиэххэ» Саатын былдьаан ылыахха, саакка-суукка ыытыахха, сыбдьыйан тиийэн саатын ылан булчукка туһаайар: «Браконьер, уһугун, илиигин өрө уун!» Булчут илиилэрэ солҕолуу-солҕолуу өрө уунар. Куобахчаан Куобахчаан куобахтары ыҥырар Куобахчааннар, кэлиҥ, браконьеры кэлгийиҥ, кинини сууттуохха Куобахчааннар сүүрэн киирэллэр, булчуту быаннан кэлгийэллэр Булчут Ааттаһабын кэбиһиҥ, кэһэтимэҥ даа миигин, Эйэлэһиэх, иллэһиэх, атас доҕор дэсиһиэх Аҕалыҥ миэхэ саабын, аны бултуом эһэни, эһигини тыыппаппын, экчи тылбын биэрэбин куобахчаан Сууттан баран, сууттаан баран көрүөхпүт, сааҕын отой биэрбэппит, баҕар, ыытан кэбиһиэхпит, баҕар, ытан кэбиһиэхпит Куобахчааннар булчута олордон кэбиһэллэр, сааны кистии уураллар Саһыл киирэр уонна үөрэ түһэр: «Байанайым барахсан баһаам аһыдьа биэрбит, хайалара эмиһий, хайаларын дьэ сиибин Куобахтарга сыбдыйан тии истэҕинэ, саалаах куобах утары тиийэн кэлэр. Куобахчаан, албын саһыл эн бэрин, аны эн тутуллаҕын, өрө уун баппаҕайгын, өрөлөһүөҥ, иэдэйиэҥ Саһыл албыннаһар: «Атастарыам, куобахтарыам, хайдах-хайдах буоллугут?» Туох буруйуҥ ордум? Тоҕо миигин тутаҕыт? Эһигини көмүскээн, эһэлэрдиин охсустум, быраканиары тутаммын эһиэхэ көмөлөстүм. Куобахчаан, Саһылчаан, Сымыйачаан, саҥарыма албыннаан, куобахтары атаҕастыыгын, ол иһин тутуллаҕын. Куобахчааннар саһылы кэлгийэллэр Сүр бөрө улуйа-улуйа киирэр: «У-уу, у-уу, аатырбыт сүр бөрөбүн, адаархай аһыылаахпын, адьырҕа адьырҕа айахтаахпын, алдьархай аһастаахпын, у-уу, у-уу, барыгытын ситэттиэм, барыгытын булаттыам, бармалийдыы уобалаһыам» уу куобахчаан саатын туппутунан бөрөҕө утары кэлэр торҕон бөрө тохтоо дуу тотор аскын биэрбэппит тос мааскаҕын биэриэхпит сур бөрө куобахчаан аһын дуу буруйум суох букатын куобах этин сиэбэппин оту маһы сиэччибин куобахчаан Оо, сымыйаччыҥ да бэрт, ону биһиги билэбит, сүрбэрэ, ну, погоди, эйигин кэһэтиэхпит Куобахчаан куобахтара дьаайар Барыларын бииргэ холбуу уга кэлгийиҥ, кыайыыбытын айхаллаан оһуохайдаан тэйиэҕиҥ